yn enwedig i chi siaradwyr newydd mas 'na a dysgwyr lle byddwn ni'n lansio adnodd newydd sbon sydd newydd yn y fyw ar-lein cwarter awr yn ôl a fydda ddim a bod yn fwy fwy ffresh. Felly croeso i sesiwn lansio Lingo Plus. Um, fel o'n i'n sôn, Lowri Reid, um, gweithio cwmni Golwg a um, mae wedi gwmni ar y swyddfa yma heddi i gynnal sgwrs fach uh, rhwng colofnydd a golygydd cylchgrawn Lingo Newydd. Yn arlungo newydd i'r cyson sy'n ymateb gyhoeddus i ddysgwyr, a wna i sôn mwy am y duolingo newydd yy fel cylchgrawn a hefyd yr adnodd Lingo Plus ar y diwedd. Ond i ddechrau, yy, mae gyda ni sgwrs bach ddifyr gobeithio rhwng Bethan Lloyd, golygydd Lingo Newydd, a hefyd Francesca Ciarillo. Mae Francesca yn ddysgwraig ers rhyw ddeg mlynedd? Ww, erbyn hyn? Ie, rhyw ddeg mlynedd. Ond yn eitha' addas bod ni'n

Yym ond yym fel dwi'n siŵr dach chi wedi dyfalu o'r o'r cyfenw fi, yym Siarillo, dwi'n dwi'n dod o deulu Iddewig, felly yy wnaeth fy nheulu a'r Creigiau yym symud i Gymru yn y chwedegau, a ma' mam a dad wedi tyfu fyny yng Nghymru ac wrth gwrs dwi hefyd, mi ges i fy ngeni yn Wrecsam, oi oi! Ac yym ia, felly wnes i tyfu fyny mewn cartre' lle oedd 'na cymysg o Eidaleg a Saesneg, ac o'n i'n mynd i ysgol, yym, ysgolion iaith Saesneg yng Nghymru, yn yn y Wyddgrug. Felly, oedd Cymraeg o gwmpas, chydig bach, dim yn ddigon, rhaid i mi ddeud, yym, ond dwi'n siŵr bod o 'di yym newid yym erbyn erbyn i fi, yy ie, erbyn nhw ŵan, yym, ar ôl i fi gadael yr ysgol. Ond yym, ond ie, o'n i o gwmpas y yr iaith, yym, chydig bach. Ond do'n i ddim yn... do'n i ddim yn siarad yn yn iawn, os ma' hynny'n wneud synnwyr. Do'n i ddim yn yym... do'n i ddim yn gael cyfle i ddysgu mewn ffordd yym ffurfiol neu yym ie, oeddwn i'n gael ychydig o Gymraeg yn yr ysgol a wedyn... yn yr ysgol cynradd dwi'n meddwl, a wedyn ymlaen i ysgol uwchradd ac o'n i'n ffodus iawn i yym gyfarfod athrawon yym arbennig iawn yym ac athrawes yym...

Mor... Ond wrth gwrs, y peth pwysica ydy defnyddio'r iaith. Yym, ti'n gwbod, 'di o mor galed i ddysgu, felly mae'n bwysig, bwysig iawn peidio â bob un cyfle i ddefnyddio'r iaith, siarad yr iaith, ymarfer, dysgu mwy a mwy. Yym, a trwy trwy yym croesi i'r bont a a mynd allan yn y cymuned i i ddefnyddio'r iaith gwych yym dach chi 'di ddysgu, os os os mae unrhyw un yn dysgu yn fan'na, yym dyna sut dach chi'n... datblygu, dyna sut dach chi'n yym creu yy perthnasoedd, yym ac wrth gwrs wneud camgymeriadau. Dwi 'di wneud... dwi'n siŵr bod e- ers i ni ddechrau siarad bore 'ma, dwi'n siŵr bod ni 'di wneud llwyth yn barod, felly yym ma' ma' hynna'n holl yym hollbwysig i'r brofiad o ddysgu. Felly, yndw, dwi... 'swn i yn deud bod o'n bwysig iawn i drio ffeindio cyfleoedd tu allan y dosbarth, achos maen nhw yn bodoli, ma' 'na llwyth o o o ffyrdd i yym i ymgolli.

Isio deud hynny yn ôl da fi, dwi'm yn siŵr. Yym, efo rei mynediad, mae 'na un am geffylau gan Fiona Collins, a dwi'n nabod Fiona a mae hi'n person hyfryd, wnaeth hi ennill yy Dysgwr y Flwyddyn wrth gwrs, yym yr un flwyddyn 'na fi yn yr Eisteddfod Genedlaethol, a mae genna hi llyfr hyfryd. Yym, dwi hefyd yn licio, oedd 'na un yym ar hyn o bryd acshyli, dwi digwydd bod efo fy nosbarth yym yy o yy...

Mae mae yn wych a mae wir yn helpu yym fel efo lingo, pan gennych chi geirfa yym i helpu chi, mae mae o'n helpu chi... mae'n helpu yr yy y broses o ddarllen llifo yn yn yn llawer gwell, fyswn i'n dweud. A dwi dwi'n gwybod bod ti'n licio cerddoriaeth a mae gen ti timod, mae gen ti lot o recordiau yn does, a ti'n ffan mawr o...

Mae'n gallu bod... mae'n gallu effeithio ar hyder, dwi'n meddwl, os ti'n gael profiad fel "O, dwi 'di dwi 'di gwrando'r cân yna a dwi ddim 'di dau- yy dwi ddim 'di dallt gair ohono fo". Ond jyst cario ymlaen efo fo, darllen e- yy gwrando neu ddarllen eto, g- darllen y geiriau, a mae'n dod wedyn, y dealltwriaeth yn dod, a mae o'n profiad eitha yym pleserus mewn ffordd, achos ti fel "O, dwi 'di llwyddo i i i ddallt neu i gasglu geiriau newydd". yym a mae e'n helpu wedyn yym yy osgoi diffyg hyder neu magu hyder mewn ffordd, yy mewn yy yym ie yym ie mewn ffordd arall. Felly yym ie dwi dwi'n teimlo fel mae cerddoriaeth yn adnodd arall sydd yn wir... Helo, dewch i mewn, croeso, croeso! yym na, ie ma' cerddoriaeth yn adnodd yym gwych dwi'n meddwl i unrhyw un sydd yn dysgu unrhyw iaith mewn gwirionedd. yym ond yn penodol yn y Gymraeg, oherwydd gennyn ni llwyth o artistiaid a bandiau anhygoel, yym a a diolch diolch yn fawr! Yym ia, felly mae'n yy ia mae cerddoriaeth yn adnodd yym gwych a mae wir wedi helpu fi a'r a'r ngwaith i ddysgu. Unrhyw gyngor i ddysgwyr cyn i ni orffen? Ww, wel, 'swn i'n deud paid byth yy rhoi'r gorau, 'swn i'n deud... Yym, fel o'n i'n sôn chydig bach yn gynharach, peidiwch â bob un gyfle i ddefnyddio'r iaith i ddechrau bob un sgwrs yn Gymraeg os dach chi'n mynd i'r siop neu i'r tafarn neu unrhyw le ar y stryd, yym, ie, ffeindiwch bob un cyfle i i ddefnyddio'r iaith, a paid â bod yn ofn, yym, yy pan pan o'n i'n sôn am camgymeriadau, dan ni gyd yn gwneud camgymeriadau, mae'n hollol hollol naturiol, mae'n digwydd i ni gyd, yym, a hefyd, Jyst i fwynhau, yym, ia, achos ma'r iaith 'ma mor brydferth, a mae'n hyfryd gael y cyfle i... Ie, ti ti'n gwybod, ti'n cytuno! Ma'r iaith 'ma mor brydferth, a mae'n bwysig i ni rannu fo efo'n gilydd a dathlu, yym, siaradwyr newydd hefyd, achos fy nghrofiad i, dwi ddim ond 'di gael cefnogaeth, cyfeillgarwch, yym, gan pobl sydd, yym, gan siaradwyr Cymraeg, felly ma' 'na cymuned, yym, gry' a a chroesawgar iawn.

Llyfrau da ar gyfer dysgwyr, cylchgronau diddorol ar gyfer... dim am ddysgwyr, ond actual cylchgronau sydd o ddiddordeb yndyfe, a sy'n ambiti'r bywyd Cymreig yym o har- o yym hanes i arddio i lyfrau a beth bynnag. Felly yym rhowch rhowch wybod i unrhyw ddysgwyr bod 'na adnodd newydd, Lingo Plus yw enw e, ma' modd mynd iddo fe trwy Lingo ti. Cwestiwn yn Dot Cymru ac yn Go Cylchgrawn. Mae e'n bris arbennig ar gyfer yr Arglwydd Ddigidol, a dim ond deuddeg punt am flwyddyn sy'n fargen, deuddeg punt o dan y syniad am flwyddyn, a mae modd i chi weld yr holl erthygle, nid jyst i darllen nhw. Mae modd darllen erthygle cylchgrawn i gyd ar-lein, ond yn arbennig iawn yn rhan o Lingo, mae hefyd modd darllen um, nhw yn ôl i lliwiau, felly mae melyn ar gyfer um, dysgwyr newydd, a yna mae gwyrdd a glas ar gyfer